מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ע"ד עמוד ב'. לאמיר נעמען די פיפטע שורה פון אויבן, תני רבנן. איז געשטאנען אין די משנה, יום הכפירים אסור באכילה, ובשתיה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה. און די גמרא וויל יעצט פארשטיין די גאנצע ענין, פון וואו קומט דאס? וואס דארף איך יא טון, וואס דארף איך נישט טון, מיט וואס דארף איך האבן ענין? און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, תני רבנן. די פסוק זאגט אונז תענית נפשותיכם, ווי די פסוק זאגט אונז והעשו לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי בעשור לחודש, תענית נפשותיכם, דו דארפסט דיך פייניגען, וכל מלאכה לא תעשי, טוסט נישט מאכן מלאכות, האזרח והגי הגר בשוחכם. און אויף דעם דרש'נט די גמרא יעצט די תענית נפשותיכם, איך דארף דא האבן עפעס א עני. איז וואלט איך קען מיינען יאכל ישב בחמה או בצנעה. גיי, גיי דיך זעצן אין די זון, גיי דיך זעצן אויף א קאלטע פלאץ, זאלסט האבן עני, כדי שיצטער, ער זאל זיך מצטער זיין. און אויף דעם זאגט מרן לייב, תמיד לומר וכל מלאכה לא ששי. זאגט אונז די פסוק גלייך ווייטער, וכל מלאכה לא ששי. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, די עני איז צוגעגליכן צו די מלאכה. מה מלאכה שב ואל תעשה, אזוי דו פארשטייסט ביי מלאכה איז דאס א שב ואל תעשה, דאס הייסט איך זאג רבי איד, גיי נישט מאכן קיין מלאכות אויף יום כיפור, דו ביסט יעצט דא, בלייב ווי דו ביסט, גיי נישט מאכן קיין מלאכות, אויף עני נפש שב ואל תעשה, אזוי איז אויך די עני נפש מוז זיין פון די סארט וואס איז שב ואל תעשה, דו גיי דיך נישט מענה זיין, גיי נישט צו עפעס א געוויסע פלאץ כדי דארט זאלסטו האבן עני, גיי נישט צו א קאלטע פלאץ, גיי נישט צו א הייסע פלאץ, שב ואל תעשה, אויפן פלאץ ווי דו ביסט יעצט, דאס זאל זיין דיין עני, אבער נישט אז דו מוזט גיין זוכן און גיין זיך מענה זיין. אויף דעם זאגט די גמרא אקעי, ואיי מהיכא דיוסי בשמשה וכימלאי, אפשר מיינט צו זאגן אזוי. תענית נפשיתיכם, דו זיצט אין א הייסע פלאץ און ס'איז דיר גאר הייס, ס'איז דיר נישט באקוועם, נארמאל וואלט איך דיר געזאגט, רבי איד שטעל דיך אויף, גיי צו א קילערע פלאץ, גיי צו די שטן, און לא נעים עלי קום טיב בתילה, און יעצט זאג איך אים נישט, אה קענסט דיר אויפשטעלען, גיי אריין זיצן אין די שטן, תענית נפשיתיכם, אדער פארקערט, יושב בתילה וקרי ליה, ער זיצט אין די שטן, ס'איז אים קאלט, לא נעים עלי קום טיב בשמשה, זאג איך אים, רבי איד שטעל דיך נישט אויף, שב ואל תעשה, בלייב דא, גיי דיך נישט מאכן באקוועם מיט די היץ. אפשר דאס מיינט די תורה דיר צו זאגן? אויף דעם זאגט די גמרא ניין, דמיה דמלאכה, ס'מוז זיין ענליך צו מלאכה, מה מלאכה לא חלקת בה, אף איני לא תחלוק בה. אזוי דו פארשטייסט מלאכה, מאך איך נישט קיין חילוק צווישן איין איד מיטן צווייטן, פאר יעדעם איינעם איז א איסור מלאכה, איך טאר נישט מאכן קיין מלאכה ווי יום כיפור. דא קומט אויס אויב זאגסט מיר די גאנצע ענין איז אז איך זיץ אין א הייסע פלאץ קען איך נישט גיין צו א קאלטע פלאץ, איך זיץ אין א קאלטע פלאץ קען איך נישט גיין צו א הייסע פלאץ, דאס הייסט דאס איז דווקא ווען איך בין אין אזא סארט מצב גיי איך האבן ענין. אבער א איד וואס זיצט זיך אינדערהיים ס'איז אים געשמאק ס'איז נישט צו הייס נישט צו קאלט ער איז זייער באקוועם ווען עמער עט בכלל נישט האבן קיין ענין און דאס קען נישט זיין דאס הייסט כ'קען נישט מחלק זיין די ענין פאר איינער וועט יא זיין ענין פאר איינער עט נישט זיין ענין ס'מוז זיין אזוי ווי די עושה מלאכה. און פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, דאס איז דאס וואס די משנה זאגט אונז, ביום הכפירים, אכילה, שתיה, שיחה, נילוס א סנדל, תשמיש, דאס זענען אלעס זאכן וואס פאר יעדעם איינעם די זעלבע, און פאר דעם זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, תענית נפשותיכם, איך מיין דא צו זאגן דעם עני וואס איז פאר יעדעם די זעלבע, אזוי ווי די מלאכה איז פאר יעדעם איינעם די זעלבע. ברענגט די גמרא עס נאך א ברייתא תני אידך, כ'האב עפעס א צווייטן ענליכן לימוד, זאגט ער אזוי, די תורה זאגט אונז, תענית נפשותיכם, יאכל ישב בחמה בצינא ויצטנע, אפשר מיינט די תוס' צו זאגן, גיי זעץ זיך אין א הייסע פלאץ, גיי זעץ זיך אין א קאלטע פלאץ און האסט ארעם און צער. טעם אלוהים זאגט מען די ברייתא אויך איז וכל מלאכה לא תעשי, שטייט גלייך נאכדעם וכל מלאכה לא תעשי. מה המלאכה שחיובנו לה במקום אחר? אזוי ווי דו פארשטייסט מלאכה ערגעץ אנדערש איז מען חייב כרת, ווי די ערגעץ אנדערש? שבת. דו זעסט שבת מלאכה איז אסור און דו ביסט חייב כרת, איז אויב אזוי ווען איך גיי צו עיני מוז איך אויך זוכן עפעס א סארט עיני וואס ערגעץ אנדערש באקומסטו כרת אויף דעם. ווי איז דאס? אויף עניני נפש שחיובן אולי במקום אחר, וואס דו ביסט חייב כרת אויף דעם ערגעץ אויף א צווייטן פלאץ. ווי איז דאס? ואיזה זה זה פיגל ונושא? א מענטש וואס גייט עסן פיגל, אדער א מענטש וואס גייט עסן נושא? פיגל מיינט מען גייט א פאלשע מחשבה בשעת'ן שחיטה בשעת מאכן א עבודה, אדער נושא מיינט עס איז געבליבן צו לאנג די קרבן איז שוין געווארן פסול יעצט. און אויף דעם זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן ס'איז דא א חיוב כרת אז דו גייסט עס עסן. און אויף דעם זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, תענית נפשותיכם, קומט יום כיפור, טוסט נישט עסן קיין פיגל, טוסט נישט עסן קיין נושא. ווי קומסטו צו די זאכן? תירוץ איז ווייל די אכילה דארף איך צושטעלן צום מלאכה. אזוי מלאכה איז אסור, און דאס מלאכה איז ערגעץ אנדערשט אסור און דו באקומסט כרת דא, איז דא אויך, דער ענין מוז זיין אז זאך וואס איז ערגעץ אנדערשט איז דא א חיוב כרת אויף דעם. וואס איז דאס? אכילה פון פיגל און אכילה פון נושא, זאלסטו וויסן זאגט מיר די תורה, דו קענסט נישט גיין עסן אויף יום כיפור נישט קיין פיגל און נישט קיין נושא. הייסט מיר פרעגן איין מינוט, ס'איז זייער פיין און וואויל, אבער איין מינוט, ס'איז דאך ממילא אסור, און וואס לייגסטו מיר דא צו, תענית נפשותיכם טוט נישט עסן פיגל טוט נישט עסן נושא, ס'איז ממילא אסור. תירץ איז, אויב ס'איז געווען בשוגג, ביסטו חייב צוויי חטאת יעצט. דאס הייסט איך לייג נאר צו נאך א מדריגה. אוודאי איז דאס אסור אויך. אבער תענית נפשי סייך מ'לייגט מען צו נאך א מדריגה. און אויף דעם זאגט די גמרא אקעי. דאס הייסט פון דיך קומט אויס יעצט אבי פיגול ונושא שהיה בכרת. קומסט דיך אויס יעצט און זאגסט מיר, יום כיפור, תענית נפשי סייכם, די איינציגסטע זאך וואס איך קען נישט עסן, פיגול מיט נושא. אבער נארמאלע שטיקל ברויט, יעדע אלע אנדערע זאכן קען איך עסן. אויף דעם גייט די גמרא יעצט מיט שלב ביי שלב און צולייגן נאך און נאך. זאגט די גמרא יעצט, ולא אביס א תבל שאינה בכרת. לאמיר אנכאפן תבל. וואס תבל? אויף דעם נישט דא קיין כרת. וואס מיינט תבל? כ'האב דא פיירות, באקוועם א פעלד, כ'האב מיך צוזאמגענומען אלע זאכן פונעם פעלד, און כ'האב נאכנישט געגעבן קיין תרומות און מעשרות, האב איך דא תבל. איז לכאורה זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, מיט טעם יום כיפור די איינציגסטע זאך וואס איך קען נישט עסן, פיגל און נושא. אבער טייוול, וואס אויף דעם איז נישט דא קיין חיוב כרת, לכאורה קען איך עסן. און אויף דעם זאגט מיר די גמרא ניין, תעמוד ליה מה תעני והיא ניסם את נפשיסייכם. זאגט מיר די תורה צוויי פסוקים אפארט איינס פונעם צווייטן. ערשט זאגט מיר די תורה תעני את נפשיסייכם, שפעטער צוויי פסוקים ווייטער זאגט מיר די תורה שבת שבתון יהיה לכם והיא ניסם את נפשיסייכם, וואס איז נאכמאל והיא ניסם? נאר וואס דער עיבור דער תורה וויל דיר צולייגן, און די תורה זאגט דיר זאלסטו וויסן, איך לייג דיר צו דעם טעוועל, וואס דארטן האסטו מאיסור בידי שמים, און זאלסטו וויסן אים טארסטו אויך נישט עסן, תענית נפשי סכין גייט נישט נאר אויף פיגעלע אויף נושא, ס'גייט אויך אויף טעוועל. און אויף דעם זאגט די גמרא אקעי, דו האסט מיר יעצט מעביר געווען דעם טעוועל, אבוויעס ס'איז א טעוועל שהי' במיסור, פיין, איז טעוועל וואס איז חיוב מיסור, איז דא א מאיסור בידי שמים, אקעי, קען איך דיר הערן, ווי ניסים את נפשי סכין, טוס נישט עסן נישט אזאך ווי דו באקומסט קרית אויף דעם, און נישט אזאך ווי דו באקומסט מיסה בידי שמים אויף דעם, פיין, אבער לא יביס ה נבילה שאינה במיסה, נבילה וואס דאס איז נאך א מדריגה נידריגער, באקומסט נישט קיין מיסה אויף דעם, ס'איז נאר דא חיוב מלקות, לכאורה קען איך קומען יום כיפור, און מטעם יום כיפור וואלט דאס געווען מותר. און אויף דעם זאגט ער ניין. תלמוד לומר נאכאמאל, תעני ווי אין איסור מס נפשי סייח עם ריבו, די תורה לייגט מיר צו, און זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן אויף דעם איז אויך דא א איסור, אויף חיוב כרת איז דא, מיסה בידי שמים איז דא, מלקות איז דא, די אלע זאכן טארסטו נישט גיין עסן אויף יום כיפור, פארוואס? תעני את נפשי סייח עם. זאגט מען אקעי, אווי איז הנבילה שהיא בלהב, ווייסטו וואס, איז האבן צוגעלייגט דו נבילה וואס איז בלהב באקומסט מלקות, אבער לא אווי איז א חולין שאינה בלהב, אבער חולין, סתם א נארמאלע זאך, וואס איך מעג עסן א שטיקל ברויט, אביסל מילך, אביסל פיטה, דאס קען איך גיין יום כיפור קען איך עס עסן, נישט דא קיין מיתה, נישט דא קיין כרת, נישט דא קיין מלקות, ס'איז גארנישט דא, לכאורה דאס קען איך יא עסן. אויף דעם זאגט די גמרא נאכאמאל תמיד לא אמר תעני ווי נעשה מס נפשי סייחים ריבו, די תורה לייגט מיר צו און זאגט מיר דאס אויכעט נישט, מעגסט אויך נישט עסן, א דאפעלטע לשון, תעני ווי נעשה, איך בין דאס אויכעט מבער. זאגט די גמרא אקעי, אבי סחילין, אבי חילין, שאינו בקי מחול, נישטא קיין מצוה צו עסן חילין, און אויב אזוי פארשטיי איך זאגט מיר די תורה ווי נעשה, אבל לא אבי עס א תרומה שהיא בקי מחול, טרימע, וואס די כהן האט א מצוה צו עסן טרימע, אפשר וואלט איך געזאגט אויף דעם, דאס מעג ער יא עסן יום כיפור. תלמוד לומר תעני ויהי ניסים זאגט מיר די תורה נאכמאל תעני ויהי ניסים את נפשותיכם, ריבו זאגט מיר די תורה ניין זאלסטו וויסן דאס איז אויכעט אסור. זאגט די גמרא ווייטער אווי עס א טרימע שאינה בבעל תסירי, וואלט איך פארשטאנען אפשר דווקא טרימע, וואלט עס נישטא קיין איסור פון בעל תסירי, על איך עס עסן היינט, על איך עס עסן מארגן מאכט נישט קיין שום חילוק. אבער לעוביית הקדשים איז שוין היים בבעל תסעירי. אבער קדשים, וואס דאס איז דאך דא אויף דעם איסור בעל תסעירי, אדער א טאג מיט א נאכט קען איך עס עסן, צוויי טעג מיט א נאכט, אבער ס'איז דא א דעדליין, און אפשר דאס מעג איך יא גיין עסן יום כיפור. תלמוד לומר צום לעצטן מאל, תענה וניסים את נפשותיכם, רבו זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, נישט קיין חילוק וואס דו זאלסט נאר עסן, צו דו ביסט חייב כרת, צו דו ביסט חייב מסור בידי השמים, צו דו ביסט חייב מלקות, צו דו ביסט גארנישט חייב, צו ס'איז דא א מצוה צו עסן, אדער אפילו א חיוב צו עסן, זאלסטו וויסן, תענה וניסים, יעדע זאך בין איך מרבה, זאלסטו וויסן דו טארסט נישט גיין עסן אויף יום כיפור. און ווי האט זיך דאס גאנצע אנגעהויבן? דאס איז נאר וויבאלד כ'האב דיך צוזאמגעשטעלט די תענה וניסים צו וכל מלאכה, אזוי דער וכל מלאכה איז דא א איסור כרת ערגעץ אנדערשט, ווייס איך רעדט מען דא אויך פון א זאך וואס דא איסור כרת ערגעץ אנדערש, האסטו פארשטאנען אז מען רעדט דא פון פיגלען אין אויסער, מען רעדט דא פון עסן, יעצט זאג איך דיר נישט נאר די סארט עסן, נאר אלע אנדערע סארט זאכן עסן זענען אינקלודעד אויך. איז די ברייתא ממשיך און זאגט די ברייתא ואם נפשך לומר, אויב וועסטו מיר אפפרעגן, און אויף דעם האסטו עפעס א וועג וואס דו קענסט זאגן ניין מ'רעדט דא בכלל נישט פון עסן, און אויף דעם זאג איך דיר ווייסטו וואס, הרי יאמר ועבדתי את הנפש ההיא, אויף דעם זאג איך דיר די תורה זאגט אונז שוין ועבדתי את הנפש ההיא, נארמאל ווען די תורה רעדט פון כרת זאגט מיר די תורה ונכרתו הנפש ההיא, דא זאגט מען די תורה ועבדתי את הנפש ההיא, האט די גמרא פארשטאנען די ועבדתי פשט קען מען רעדן דא פונעם נפש ההיא, זאלסטו וויסן מען רעדט פון אבידה א זאך וואס ווי די גמרא שמועסט עס אויס עני שהיא אבידת הנפש, א עני מ רעדט מען דא פון א זאך וואס פארלירט דעם נפש, וועלכע זאך איז א עני נפש א זאך וואס דו גייסט דאס נישט טון עט די נפש אויסגיין עט די מענטש שטארבן, ואיזה זה זה אכילה ושתיה. זאגט מיר די תורה זייער קלאר, ועבדתי את הנפש ההיא, פון וואס רעד איך? וועלכע סארט עני? זאלסטו וויסן איינס וואס די נפש העט אויסגיין. וועלכע זאך העט די נפש אויסגיין? איין סקסע זאך איז אוודאי אכילה ושתיה. און פאר דעם זעה איך פון דא, אז ווען די תורה רעדט פון א עני, רעדט מען פון א סארט עני וואס דורך דעם העט די נפש אויסגיין. וואס איז דאס? די אכילה. יעצט וועלכע אכילה האבן שוין געהאט א גאנצע ליסט, מ'האט אנגעהויבן מיט פיגלען אויסער, און מ'איז ווייטער געגאנגען סטעפ ביי סטעפ ביז מ'האט געזעהן אז יעדע זאך איז אסור. אייערס ל פרעגן איין מינוט. דער פסוק פון ועבדתי את הנפש ההיא רעדט פון איינער וואס גייט מאכן א מלאכה, ווי דער פסוק זאגט אונז וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה ועבדתי את הנפש ההיא, און אויב אזוי אקעי קען זיין עפעס א איסור מלאכה איז דא עפעס א ועבדתי את הנפש ההיא, אבער ווער זאגט די ענין וואס אונז ווילן דא אויסלערנען אז מען רעדט דא פון עסן? די תירוץ איז אויף דעם דארף מען צוקומען די ברייתא טאן גוים גלייך אין אנהייב, דעיני, תענית נפשותיכם, גלייך איך צו צו די מלאכה, אז אויב די מלאכה האט אין זיך אב עבדתיות הנפש ההיא, ווייס איך ס'מוז זיין עפעס א סארט זאך וואס די נפש וועט אויסגיין דורך דעם, אה, יעצט קען איך עס צוריק נעמען צו די ענין פון תענית נפשותיכם, פון וועלכע סארט ענין רעד איך, פון א סארט ענין פון אכילה. אה, אפשר נאר שטיקל אכילה? און אויף דעם בויט די בייס אויף און זאגט ניין, זאלסט וויסן איך קום צו צו יעדע סארט אכילה אז דאס איז אסור. נאר די גמרא לייגט עס צו מים נפשך לומר, אבער ניט צוריק האסטו מיר געזאגט, פארוואס דארף איך צוקומען צום פסוק ואבדתי את הנפש ההיא, ווייל בעצם וואלטסט געהאט עפעס א אפפרעג, פרעגט ער וואס וואלט געווען דא די אפפרעג? און אויף דעם זאגט די גמרא וכי תימא וועסטו זאגן, ביי עריות קא משתא עיקרא, אפשר וואלט דיר עס מיר פריער געזאגט, אז די תורה גלייכט צו תענית נפש ששייכים צו כל מלאכה, און דו האסט געזאגט אזוי ווי כל מלאכה, רעדט מען דאך פון א זאך וואס דא ערגעץ אנדערש קרית. אויב אזוי רעדט מען דא אויך פון א זאך וואס דא ערגעץ קרית. און אויב אזוי, ווער זאגט מען רעדט פון עסן בכלל? אפשר רעדט נישט פון עסן. אפשר רעדט פון תשמיש. וואס אוודאי דארטן איז דא א איסור כרת. אז איינער וואס וועט זיין צוזאמען מיט עריות, איז דא א איסור כרת. און אפשר רעדט מען פון דעם בכלל. און מען רעדט בכלל נישט פון עסן. און אויף דעם זאגט דער הר ר יאמר פאר דעם זאגט ער ועבדתי ועבדתי את הנפש אין איש יש ברבים עבידת נפש, האב איך שוין א צווייטע פסוק וואס סופארט מיך דאס און זאגט מיר ניין ניין ניין מען רעדט דא יא פון עסן מען רעדט דא נישט פון עריות פארוואס ווייל ועבדתי את הנפש אין איש שיש בו עבידת נפש מוז זיין דווקא אין אי וואס דורך דעם וועט די נפש אויסגיין און מענטש וועט שטארבן ואיזה זה זה אכילה ושתיה און דאס וועט נאר געשען ביי אכילה ושתיה. די באר רבי שמואל טענה, די באר רבי שמואל, ער קומט מיט א נייע תירוץ און ער זאגט, דו האסט א קשיא דא, די תורה זאגט אונז תענית נפשותיכם, וואס דיר בעצם שטייט נישט קלאר מען טאר נישט עסן, בעצם שטייט נישט קלאר מען טאר נישט טרינקען, זוכסטו יעצט פון ווי ווייסטו דאס? זאגט איך האב מיר נאך א תירוץ, די ביי רבי שמואל טונא, נעמה כאן איני, דא ביי יום כיפור שטייט איני, ונעמה להלן איני, און דארטן שטייט אויך אין פרשת עקב שטייט אויך די ווארט איני, ווי די פסוק זאגט אונז ויענך ויעריבך ויאכילך את המן, וואס מיינט עס דארטן מה להלן איני רעווען, אזוי ווי דארטן זאגט די תורה אונז ויענך ויעריבך, דאס הייסט מען האט דיך געפייניגט דורך דעם וואס מען האט דיך געלאזט הונגערן. און אויב אזוי ביי אונז אויך ווען די תורה זאגט אונז תענית נפשי שיחם, אויף קאן און רעווען, רעדט מען דא אויך פון די הונגער? און אויב אזוי האב איך פשוט צוזאמשטעלט צוויי פסוקים, ויאנחו עני דאס מיינט עסן, איך לאז דיך נישט עסן, אזוי ווי מען זעט דארטן וואס עס שטייט ביי די מן. פרעגט די גמרא אמינא ונעלב מהם טענות בנושאי, אויב זאגסטו מיר דא עפעס א צושטעלטע ווארט איני, און דו האסט געזען דארט אז ס'מיינט אז איך לאז דיך נישט עסן, פרעגט א אמינא לאמיר קוקן א אנדערע פסוק, די פסוק זאגט אונז ביי לבן, האט אפגעמאכט מיט א בונד מיט יעקב, זאגט ער אים והם טענות בנושאי, והם תיקח נשים על בנושאי הן איש עמוני רעי אלקים את בית את ביני ביניך. איך זוך דאך דארט דעם תענית בנוי סיי האט ער גערעדט דארט פון תשמיש, און אויב אזוי וואס זאגסטו מיר אז תענית מיינט דווקא עסן? אפשר מיינט עס ארויס אפשר מיינט עס תשמיש. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, דנן עיני דרבים מעיני דרבים, מען רעדט פון עיני דרבים יום כיפור פאר רבים, דארט פון ויענך ויעריבך פון כלל ישראל פון רבים, ואין דנן עיני דרבים מעיני דיחיד וואס דא רעדט נאר לבן צו יעקב און ער רעדט אויף זיינע קינדער לבן'ס קינדער. פרעגט די מכה, ונעלב נ ד מעיני דמצרים, אפשר רעדט פון מצרים, דאס איז דאך יא אראבים, דכסיב, ויעש יוני עיני, און דארטן רעדט מען דאך אוודאי פון די פייניגונג, וואס מיינט עס דארטן, ואמרינן זי פרישת דרך ארץ, רעדט מען דאך ווייט פון תשמיש דארטן, און אויב אזוי ווייטער זעה איך דאך דארטן אז עיני, קען מיינען תשמיש, ווער זאגט ס'מיינט אכילה?

איז רב אמי ורב אסי חד הוא מה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, מען קען נישט צוגלייכן א מענטש וואס האט פת בסלו, ער ווייסט פאר מארגן האב איך מיין פרנסה, פאר איבערמארגן האב איך, דא די אידן קומען אין די מדבר, פון טאג צו טאג האבן זיי גארנישט געהאט, די מאן האט זיך געהאלטן פארן טאג, און צומארגנס האט מען נישט געהאט, נאר וואס מען האט פארשטאנען, מען האט בטחון אין באשעפער, מארגן עט זיין אויכעט. איז דאס זאגט ער, דאס איז געווען דא דער דער שוועריקייט פאר כלל ישראל, אז יעדן טאג האבן זיי פריש געדארפט גלייבן, מארגן העט אויכעט זיין, איבערמארגן העט אויכעט זיין, זיי האבן נישט געהאט קיין פת בסלע, נאר וואס דער בטחון און זיך פארלאזן אויפן באשעפער אז מארגן העט אויכעט זיין. וכד' אמר און איינער זאגט, אינו דומה מי שרואה ואוכל, למי שאינו רואה ואוכל. ווי מיר ווייסן דאך, דער טעם און דער מאן האט עס אלעס געהאט, אבער למעשה וואס האט ער געזען פאר זיך? א שטיקל מאן. איז פארדעם ס'איז אסאך לייכטער פאר די מענטש ווען ער עסט און ער זעט וואס ער עסט. דא זעסטו נישט נאר דורך מחשבה האט עפעס א געוויסן מחשבה און דערשט שפעטער באקומסטו דעם טעם. איז פארדעם זאגט ער זאלסטו וויסן אינו דומה מי שרואה ואוכל ער זעט און ער עסט למי שאינו רואה ואוכל. אמר רב יוסף זאגט רב יוסף, ער איז דאך אליינס געווען א בלינדער, לייגט ער צו און ער זאגט מכאן רמז לסימן שאוכלין ועיין שבעין, דא האסטו א רמז פאר בלינדע מענטשן וואס זיי עסן אבער זיי ווערן נישט זאט, דאס הייסט א חלק פונעם עסן, א חלק פונעם זאט ווערן איז זען דאס עסן. און זאגט רבי יוסף, דאס זענען די מענטשן וואס זענען בלינד, זיי ליידן פון דעם, ס'הייסט זיי עסן, זיי ווערן עווענטשעלי זאט, אבער זיי דארפן אסאך מער עסן ווייל זיי זען נישט וואס זיי עסן. עס איז אינטערעסאנט ארויסצוברענגען, די לשון איז מכאן רמז לסימנא, בלשון רבים, כאילו די וועלט פון סימן. נאר וואס רבי יוסף האט געוואלט ארויסברענגען, ס'איז נישט לסימא פאר מיך אלס בלינדע, פאר מיך אלס תלמיד חכם, אלס צדיק, אלס גדול הדור רבי יוסף, די עסן האט מען גארנישט געמיינט, איז פאר דעם צדיקים, יא מען עסט ווייל מען מוז עסן, אבער נישט לשם די תאווה, נישט לשם אינדזשוימענט, און פאר דעם פאר אים איז דאס נישט געווען קיין פראבלעם. אבער זאגט די לסימא אין די וועלט, די בלינדע מענטשן וואס זיי עסן דאך יא סתם, ווייל מען עסט ווייל א מענטש דארף עסן, אויב מען געניסט עס, מען אינדזשויט עס, מען, עס איז א חלק פון די לעבן, איז אויף דעם זאגט ער אה, פאר די סיעמעס זיי האבן עס אסאך שווערער וואס זיי עסן, אבער למעשה זעהן זיי נישט וואס זיי עסן. אמר אביי, זאגט אביי, הילקח מאן דאיסט ליה סידסה, לא לייך ליה אלא ביממה, א מענטש וואס האט א סידה, און ער ווייסט נישט זיך עס עסן בייטאג, ביינאכט, ביינאכט איז טונקל זיך עס עסן, איז עס עס בייטאג, מיט דעם וועסטו ווערן אסאך מער זאט ווען דו קענסט זעהן דאס עסן. אמר רב זייערע, זאגט רב זייערע, איך העל דאך ברענגען א פסוק פאר דעם אויך, די פסוק זאגט אונז, טוב מראה עיניים, מהלך נפש, ס'איז גוט אז די אויגן זעען, און דעמאלס גייט עס אריין צו די נפש, ס'הייסט דו נעמסט אריין א זאך אבער דו זעסט עס, איז דאס אסאך בעסער ווי סתם נישט קענען זען וואס מ'עסט. אמר ריש לקיש נעמט ריש לקיש דעם פסוק און ער זאגט טוב מראה עיניים בעישו דאס זעהן איז אסאך שטערקער אבער זאלסטו וויסן דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם ווען סקומט צו זעהן פאלשע זאכן איז טוב מראה עיניים בעישו דאס זעהן איז אסאך ערגער יותר מגופו של מעשה ערגער ווי די מעשה אליינס דאס הייסט מיט דעם דארף מען אסאך מער אכטונג געבן, ווייל דער מענטש וועט קיינמאל נישט זעט, ווען ער זעט, זעט ער מערכות אסירות, זיין אויגן וועט קיינמאל נישט זעט דערפון, און פון דעם זאלסטו וויסן, איז דאס אסאך מער און דארפסט אסאך מער אכטונג געבן, יוצאים מגופו של מעשה, ווי אנדערע לייגן צו, איינמאל א מענטש האט עובר געווען במציאות, פיזיקלי האט ער עובר געווען, די חרטה שפעטער איז אזוי גרויס, ער טאר גיין מאכן תשובה, מה שאין כן ווען עס איז נאר א מרה אסיר, אויסער קען א מענטש זאגן אקעי, כ'האב געזען, איך האב, ער קען זיך ארויסדרייען. און פאר דעם זאגט ער ניין זאלסטו וויסן, טוב מראה עיניים בעישו, די זען איז אסאך ערגער, ס'איז אזוי ערג דאס וועגן דעם דארף מען גאר שטארק אכטונג געבן אויף דעם, שנאמר, טוב מראה עיניים, מהלך נפש. ברענגט ער נאך א פסוק, כי יתן ברכות עיני, יזהלך במי שערים. פשוט פשט מיינט צו זאגן, א מענטש וואס קוקט אויף זיין גלעזל וויין, גייט אין גלייכע וועגן. וואס הייסט? ער טרינקט זיך וויין, ער שיקערט זיך אן, ויהלך במי שערים, ער גייט אין גלייכע וועגן, וואס טוט זיך דא? רבי אריה ורבי אסי חד אמר, כל הנותן עינו בכוסו, איינער וואס לייגט אריין זיין כוס, דאס הייסט, ער איז פארשיקערט, דאס איז זיין זאך וואס אויף דעם לעבט ער, זיין שכרות, דעם וואס א ראיה איז כולן דומות עליו כמישור. וואס א מיינט צו זאגן ער קוקט אן די גאנצע וועלט אלעס איז מיתה על הראש איז מיתה ער טוט וואס ער וויל ער שיכור גאנצן צייט אויף דעם ווערט אלעס מיתה וכדו' מה איינער טייטשט דאס אויס כל הנותן אינו בכוסו כל העולם כולו דומה אליו כמישו איינער וואס איז שיכור האט ליב די שכרות איז יענעמס געלט איז נישט יענעמס און ער איז זיך מטעה יעדע זאך ער טוט וואס ער וויל און פון דעם דארף א מענטש אכטונג געבן און דאס איז וואס די פסוק ווארנט אונז אן.